Youtube Mirasym kanaly. Sylag götermekden synag götermek ýeňildir. Sabynam suwsuz tämizlemez. Dag dumanly ynsan imanly gözeldir. Gelene geldi, diýme gitjege git, yrskalyň gider. Ýansaň sönmek üçin ýanma, ýakmak üçin ýan. Duşman ýamanlygyny ýatdan çykar, dost ýamanlygy göre dykar. Söýgi biwepalykdan başga zady bagyşlar. Müň ýalňyşlygyň günäsi bolmaz, tobasy bolar. Elden kuwwat gitse-de, ruhdan kuwwat gitmesin. Agzybiriň dilegi kabul bolar. Çünki agzybirlik dilegiň başydyr. Hajaty bitirmeseň, hajatyň bitmez. Iman ýagşylykdan dörär, imanyň atasy ýagşylykdyr. Ähli zat toprakdan öner, ählisem ýene eýesine topraga döner. Sabyrsyzlyk ömrüň çalt we biparh geçmegine hemaýat etmekdir. Ýaşaýyş gün, howa, suwdur. Galan zatlar ýaşaýşy saklamak üçin zerurdyr. Alaňda dolup daşma, bereňde boşap çaşma. Ýaramak ýaranjaňlyk däldir. Ýaranmak ýaranjaňlykdyr. Gybatkeş öz gybatyny eder, Ýalançy özüni aldar. Akyl altyndyr. Aljaga ber, gysgynma. Almajaga berip zebile zyňma. Sakowyň sözüne düşünersiň, samsygyň sözüne düşünmersiň. Parahor bilen bozuk hatyn hormatyňy bilmez, puluňy biler. Beýgelmek üçin peselmegi däl, pespälliligi başar. Dirini hatyralamadyk, ölüni hatyralamaz. Öle zat barmaz, aýat doga barar. Ömrüň iň peýdasyz wagty bikär gezen wagtyňdyr. Burç iýip, almaň tagamyny almarsyň. Bendäň ynamyna kast etmekden aňyrda agyr günä barmyka? Ýalança ýalbarma. ýene allanarsyň. Geçmişiň ýagşysy abraýyňdyr, erbedi synagyňdyr. Bu günüň, geljegiň maňlaýyňdyr. Uçanyň ne peýda gonup bilmeseň. Görmediňi göresiň geler, göreniňi bilesiň geler. Gaharyňa buýurman namart bolma, Mesliňe buýurman jomart bolma. Göreniňe gözüňi dikme, kör bolarsyň. Durmuş söýeniňe ýa-da söýmedigiňe bagly däldir. Durmuş söýüleniňe ýa-da söýülmedigiňe baglydyr. Men sözüni unudan takwadyr. Gyýbat ýanyňda ýok adamyň adyna aýdylan ýakymsyz sözlerdir. Guşy ganaty uçurar, kitaby ýazgysy. Ýerlikli gorkuda imandandyr. Suwa girip gury çykmarsyň. Öňsüz soňsuz bir Alladyr. Ynsan ogly bir salladyr. Gaýgy ýene pikiri getirer, pikiri zikir ýetirer. Söýseň-de, söýülseň-de, bagtly-da, bagtsyz-da bolsaň, sebäpkäri özüňsiň. Söýgüňi bilen duýgyňdan duýar. Söýgüňi bilmedik üstüňden güler. görenleňňi göreniňe aýtma. Nadan zat bilmez, bileninem aýtmaz. Nadanlygynyň sebäbem şoldur. Gyýbaty getireniň günäsi gyýbaty aýdanyňkydanam agyrdyr. Birek-birege mähirlilik ynsanda ynam döreder, saglyk berer, içki-daşky dünýäsini gözelleşdirer. Berlen öwüt reňk ýalydyr. Akylly ynsana pamyk ýaly siňer, nadana, ýere dökülen ýalydyr. Ynamyň azy-köpi bolmaz, şübhesi bolar. Bu gününi görmedik, ertirini görmez. Güleniň deňinden geç, keýpini gaçyrma. Aglanyň deňinde saklan, göwnüni gör. Eliňdäkini alsalaram, maňlaýyňdaka güýç ýetmez. Günüň garaşmasaň-da geler, gaçmasaň-da geçer. Sylamagy başar, sylagyň özi geler. Peslik gahardyr, meslik dälilik. Danaň sypaty üýtgemez, akmak gürlese, sypatyny ýitirer. Kalpdan çykan bir ýagşy sözem dermandyr. Bir zat bilseň, müň zat bilmäge borçlusyň. Bilmäge borjuň tükenmez. Akylly bilenini ilki özünde jaýlar, akmak bilmedigini ilki töweregine paýlar. Ynama girmäge söz tapdyrar, ýöne yzynda durmaga ýüz gerekdir. Görip, görüp görebilmez. Sen barada ýagşydan-ýamandan edilýän gürrüň seň beýgelýänligiň alamatydyr. Söýgi ähli adamlaň gözüňe bir adam bolup görünmegidir. Dünýeden alan zadyňy goýmaga ýer tapmarsyň. Ýene-de dünýä goýmaly bolarsyň. Danaň aýdanlaryny ýerine aýdyp bilenem danadyr. Sözi diňle, ýöne äheňine bak. Öwünjeňe öwüt berme. Günä käýände däldir, käýdendedir. Bidöwletiň beren gülünden döwletliň beren daşy haýyrlydyr. Adyň ata-enedendir, lakam soňky senedendir. Akylly akly bilen, akly pes nakyl bilen akyldanar. Gatanjyň bolmasa gatylma. Watanyňa, milletiňe ýagşylykdan başga zada pikir etmek Watanyňa dönüklikdir. Öwretseňem öwrenersiň. Garşydaşyňy ýeňseň begenersiň. Ýeňilseňem, ýeňijä guwanmagy başar. Wagt garaşýana geçmez. Garaşmaýan geçenini bilmez. Maşgalaň bolsa senden hoş, Iýeniň-içeniň bolar noş. Sagy-soly parh etmedik Dogrusynam terk eder. Hakykatyň ýeňýänliginiň sebäbi Ýalanyňam ýalanlygynyň hakykatlygydyr. Şir garrasa-da, tilki şagala mätäç bolmaz. Akylly az gürlär, oňa akly päsgeldir. Akmaga päsgel ýok, ony goýdurmak kyndyr. Seň Alla ynanýanlygyňa Alladan başga şaýat ýokdur. Erkek sylaga, aýal söýgä mätäçdir. Tilkiň maslahatynyň şire hajaty ýok. Söýgi sylaga, sylag söýgä öwrülip dowam eder. Ýüregiň ulusy gowudyr, päliň pesi. Çemini bilmedik çeninem bilmez. Duşmanyňam peýdasy bardyr, kemiňi bilmäge.